קיינער ווייסט נישט וואו ער וואוינט. קיינער ווייסט נישט פון וואס ער לעבט. און אז איר וועט ביי אים אליין א פרעג טאן, וועט ער אייך באלד בעטן איר זאלט אים עפעס שענקען פאר זיינע ארעמע אידישע ארעסטאנטן אין טורמע. דאס איז דער אלטער ר' דודי וואס איז אלט אפשר הונדערט יאר. ר' דודי, ווי האט איר גענעכטיגט היינטיגע נאכט? געלויבט השם יתברך, גענעכטיגט? אבי נישט גענעכטיגט אין טורמע.

לאז דיר גאט געבן נישט ווינציגער יארן, נאר בעסערע, און מיט מער מזל. איי און דער עיקר זאלסט נישט וויסן פון קיין טורמע. געפינט זיך נישט ביי דיר עפעס אפאר אלטע שטיוול פאר מיינע ארעסטאנטן אין טורמע? שטיוול האב איך, מיט אפענע מיילער. צעריסענע? אין דער ברייט און אין דער לענג. אז איך טאפטשע אין בלאטע האב איך א גאנצע מקווה אין די שטיוול. כאפ צו דיר קיין טענות נישט. און דו זאלסט אויך קיין טענות נישט האבן צום רבונו של עולם, הערסט? גאנצע שטיוול, צעריסענע שטיוול, אבי זאלסט נישט זיצן אין קו. אה, שיין געדאווערט ר' דודי. ר' דודי! פון וואנעט קומט איר ר' דודי? וואס א נפקא מינה פון וואנען איך קום, אבי איך קום נישט פון טיורמע? אפשר האסטו א שטיקל קוילעטש פון שבת פאר מיינע ארעסטאנטן אין טיורמע? א שטיקל שווארץ ברויט קען איך אייך געבן. אויך גוט. פון פאר צוויי וואכן. גם זו לטובה. ווער ס'האט און טיילט זיך מיט'ן ביסן, זאל קומען אויף אים א ברכה. און ווער ס'האט און וויל נישט געבן, זאל אים גאט געבן. נו מילא דער עיקר ער זאל נישט זיצן אין טורמע. שיין גע'דרשנ'ט ר' דודי! ר' דודי! וואו זענען אהינגעקומען אייערע קינדער, אייערע אייניקלעך, וואו זענען זיי, ווי אזוי לעבן זיי? געלויבט השם יתברך, צעקראכן זיך, דער אהער, דער אהין, צעשפרייט זיך אויף אלע ימים, און ווי אזוי זיי לעבן, גוט, שלעכט,

ס'באדארפן זיין אזעלעכע וואס זיצן אין חד גדיא און אזעלעכע וואס קלויבן א קוילעש פאר זייער כבוד וועגן. אט אזוי כ'הכירע דער אלטער ר' דודי, אדער ווי מ'פלעגט עם ריפן דוד מלך ישראל. ר' דודי! אה? פארוואס ריפט מען נאך דוד המלך? ווייל איך בין טאקע א מלך! טאקע א מלך? אוודאי!

צו ניין? אוואדי זענט איר א מלך. און א מלך דארף האבן א קרוין צו ניין? אוואדי מוז ער האבן. קער איך מיר איבער די נאפאליאן קי אויף די לינקער זייט האב איך מיר א קרוין. א שיינע קרוין. און איר נעמט אביסל משקה. נישט קיין ביסל משקה נאר אסאך משקה. וואס א גאנצע גלאז? צוויי.

צאן קדשים! מ ב גייט עס מיט אייך אין שמחת תורה! אונזער מלך דוד! ווי אזוי רופט מען אייער מלך דוד? דוד מלך ישראל! אט אזוי זינגט זשע קינדער!

נעמט איינמאל אין יאר אביסל משקה, פארשטעלט זיך פאר א מלך און די קונדסים שרייען מע באדארף זיך אבער טרעפן א מעשה. ערב ראש השנה,